ma lava ku ma horisiwa or problem leyi ni nga na yona yi lulamisiwa hi hi yini hi ripfumelo ra xintu ni ya tin'angeni kumbe hi ripfumelo ra vukreste ni ya ka maporofeta kumbe ni ya tikerekeni to karhi a hi nge sweswiwani ni suka mina ende i xiyila ngopfu xikulukumba ngo mi ni twa mi ni twisisa kahle ni nge suki mina sweswiwani loko ku ri ke ni mamazala or papazala or hahani wansati or malume wansati or wun'wanyana wa koho nsati a nga kusuhani swinene na na nsati wa mina a ri n'anga or a ri muporofeta ni ya kumbe ni fika ni ku ni ya kombela xikhongelo ka yena hi mhaka ku ni na problem yo karhi emizimbeni kumbe evuton'wini kumbe ni ya ni ya ni ya kombela tinhlolo Leswiya vanhu va ka hina a swi laveki na ka ntsongo. Loko i ri na problem ya wena famba i ya ka n'anga yo karhi leyi u kuma ku a hi xaka ra mani ra nsati wa wena or a hi nga weli kona ka clan ya nsati wa ka ka ka ka ka va nsati wa wena. Because sweswiwani loko no suka mina ni khe ni vabya ni fika ka papazala ni fika ni ku ni ta ku kombeleni ka tinhlolo ivi papazala va fika va ba tinhlolo tinhlolo ti va komba ku hayi Maluleke va ri lava kulukumba ku laveka mhamba ende mhamba liya yi laveka ku fane ku wa xitukulwana xin'we ende mi kuma ku xitukulwana xin'we lexi vuriwaka mhani i xitukulwana xa vona na vona va ta pfumela ku ku ku va ni endla mhamba yaleyo. ni ya ni ya lava xikhongelo va ku ha Maluleke va ri hayi Xikwembu xi ri i fanele i ya entshaveni i ya endla swilo swo karhi i famba na mani i famba na ntukulu or u famba na n'wana wa hina mi ri vambirhi mi ya mi ya sacrifice le entshaveni va ta pfumela swilo sweswo? Va nge pfumeli. Xikombiso hi lexi, mi kuma ku mina sweswiwani ni dye vuswa byo hisa vatswatsi mi ta ni twisisa loko ni dye vuswa byo hisa ivi u kuma ku papa zala or mama zala or va lava ni nga va hlaya la henhla va tshungula vanhu loko va dye vuswa byo hisa, ivi ni ya ni ku tlokotloka va kha va ni phusha hi bara ni ya ka papa zala ni ya ni ya lava murhi kumbe swin'wana va ni endlela hi Xikreste. ku ni kota ku endla ni ta kota ku hlantsweka ni basa ku poto ri ta kota ku sweka kahle komba u kota ku nghena miehleketo nga ku va ta ha ni tshemba hikuva va ta ti byela ku ni mukon'wana a nga tshembekangi swa ku yena mukon'wana i famba yini i famba a rima le tinsin'wini ta vanhu ku ve le mutini ku na nsimu i ya kuma swigungu ivi xikwembu xi bvinyeka i hleketa ku hina hi ta hi ta hi ta lota xikwembu xa yena ma ni twisisa. Na wena wa xisati i kuma ku wa famba i ya ka mhana mina or ka papa mina or ka n'wana wa ka hina i fika i ku ni lava na na murhi wo ti basisa hi mhaka ku ni suse ndzhwalo. I ndzhwalo wa mani? Va ta ti vutisa question na vona kwalano hi ku yini n'wana wa vona i lava hi ku xivongo xi kula it means wena i ta ku dlayini ka mani i ta ku dlayini ka xivongo ku xivongo xi nga ha kuli. Se wa ku wena i fambe i yiva. i rimisa vanhu nsimu ya vona ve nge he ku tshembi na siku na dyambu i teke nsimu ya mukon'wana or i teke nsimu ya n'wana wa hina a rimisa vanhu va ha ta ku tshemba le vukon'waneni na vona vo mamazala na papazala hala ka vununa va ha ta ku tshemba ku okay makoti i famba a endla swiswa huma endleleni se a hi veneni careful vanhu va ka hina loko hi endla swilo leswiwani. Hi nga yi hi ya pfuniwa hi vanhu lava famba hi ya pfuniwa kun'wana hi ku hi ti cinca xiyimo na khensa ku va mi langute chanele dankie.